Menem basmalyny daýaň bir aýaňa. Ol aýaň bas diňe. Ýok, bas. Menem basmaly. Diňe.
48 49 50. Ýatan ýeriň belli. Näme etjek gizlenmediň näme sen? Ýe basmasam bolmaýar arym küýüp barýar ony. Basmasam. Basyňa. Mana, men arzuw edip ýetdim bu jaýa. Şoň üçin diňe oňat zatlardan goýdurasym gelýär. Kakras dün TikTok görüp otyrkam, ýiti gurluşyk bazary diýip akganyp bar eken. Şoň üçin-de jaýa gerek zatlaryň hemme zat bar. Şifrden başlap panele çenli. Şundan. Mana. Garaz şulam gerekli zatlaň ispidege. Özüň gitýoň alyp gelýoň haýyrmy? Şundan. Arzuw edip ýetdim men bu jaýa. Men sizler ýaly taşeronlara belet. Maňa tanş bilşiňka gidip ne kastwen zat getireniň gerek gal. Kastwen zat gerek maňa. Hem şolarda arzan hem kastwenli. Menem arzuw edip ýetdim bu jaýa haýyrmy? Şundan. Şondan al. Düşündim. Seredama men arzuw edip ýetdim bu jaýa. Aý. Jan aslynda näme etjek bolup ýöňa? Aýak basman meň gezegimça arym galda, men ýatyp bilem ýoga gijelerine. Ulalyp oňalmadyňaý.
Baş galadaň ýokmy? Tyraý!
Menem-ä arym alaryn sen garaşyn tek. Aýal pawa. Aý, aý, aý.

Ýene biri bar. Oho, oho, oho.
Aý biza bular ýa zatlary sen ýaly baýlaň ýanyna gelende içip gören bolsak. E garaz gepiň keltesi. Nalam ýok. Mana bu biziň topugam agyrýar, dizem agyrýar, bilim agyrýar. Bu oňurgada gryza çykypdyr. Wä. Owa. Elem mara, sähel ne tok hereket etseň sypyp döwül. Soň yzyna salmak iş mine. Garaz sen saýa nalam ýok. Bu gözlerim haýallan. Soňky döwür-ow. Nimänem öýdäki tap berýär. Nämäň-ä? Ine bu el ýalygy.
Ha, munam ýanymda götermesem artyp galan allergiýa aljak agyl. Owa ýa.
Owa, garaz hemsaýa nalam ýok. Ha. Bu dişlerim tükänip barýar gün-günden. Aý goýaý hemsaýa, bu dişiň agzyna sygman daşyna çykyp dur-a, nädip tükänip barýar-a? Ýok, maňa seret indi, maňa gara şu taýda. Aý ýutduň-aý, pis-eý. Aý, gara şu taýda akyl dişmi näme, men şu gaçypdyr.

Hä, mesele däl o. Ha, boldy. Ha, ta.
Bolupdyr, aşagy baryber onda. Hamyra. Halaşarys. A, oglum, işe barýaňmy?
Owa. A, iş bolup durma, gijäň ýara. Ýok, skladymyza täze ýükler geldi-de, şondan Sartara, Sar, Sarte. Sartrowkamy? Owa, Santrowka barýan. Nirede işleýäň sen?
Men-a Ýewropada öndürilýän Weber emusiýalaryny satýan. Özem häzir bizde nomratin, her dürli görnüşleri gelýär. Gelýän reňkleri halaňyokmy? Bizleň awtomat maşynymyz bar reňk ýasap berýär. Gowy jaýyň içine çaljakmy, daşyna çaljakmy? Goýaý.
Güýçli ýagyş ýagsa ak gider al daşyna salyp bolar muny. E şuny napora tutsaňam hiç zat bolmaýar. Garantiýa. Onda meň ogluma-da iş tapala. Boldy hemme welaýatlarymyzda dillerlerimiz bar. Bir Lebapda ýok. Lebabyň diller bolsun hasap-kesepden baş çykýarmyň? Eh, zor hasaplaýar.
Gelin bar-a?

Bir adamam size barmagyny batyrylmaz. Sebäbi men çekindirýän ýaly, seredişim bilen çekindirýän. Taýdan adam güni ýatyp alan ýokdy men. Güni size gep getirýän. Aýrylaýaň mundan udalar, kan gördüm men. Taýdan adam güni ýatyp alan ýok men. Hany ýörärin da. Nirä barýaň ýöräl diýsem, men sizi gidiberjekmi ýa? Baryň gidiň, kim çykaryp barýar sizleri obadan?

Gördüňiz mi? Uçaka ýüne gelen durar awul. Şuna mümkin kabul şu. Ay taç. Ay taç. Ha. Ey. Min berdi dün gene bara geç bara. Gel. Şuna mümkin. Geldiňmi-ey? Emine sen ýaman süýk galdym-eý. Birje gezek çak edemden bolýa diýdiň-eý diý. Soňam bakam söz aýdan ýala diý. Şol oglan barada saňa bir zat aýdymy? Oňla gepleşme, umydy oglan däl ol. Howa näçe gyza söz aýdan ol. Neme? Batny gol! Wa! Ol Sohoddan alan ýana seň nomeryňy. Nima saňa ol Sohodam söz aýdyp durady? Eý, Mileý, gel-ä sergän zatlar barada gürleşeli-ä. Neme, attestadyňda näçe çüň bar? Beden terbiýäm bäş, galan üç.
Oý, oturdy eken-ä.
Eý, Bagtyýar Töňňe! Wepaly daň gelipdir-ä daş ýurtdan.